Un siman bendishoná mi ruman. Dia nobo, oportunidat nobo Siman nobo, oportunidat nobo. Siman pa nos duna alabansa, gloria i onra na Dios. Pero prome ku esei nos ta ban resa unos tata i tres Ave Maria i nos ta ban enkomendá e siman nobo aki den man di Señor. Na nòmber di Tata, di Yu i Spiritu Santu. Amen. Nos Tata ku ta na shelu.

I nos ta pidi bo, Tata, pa bo bendishoná nos den e siman nobo aki, pa bo kompletá bo obra di kreashon, pa bo kompletá e obra ku bo a hasi, ku bo a inisiá den kada un di nos, pa bo kompletá e bon obra ku bo a inisiá den kada un di nos, e bon intenshon ku bo a proklamá riba bida di kada un di nos. Tata santu, den e siman nobo aki, abo tuma nos man, abo tuma nos kurason, abo tuma nos kurpa kompletu, Señor, i kana ku nos, guia nos, lusa nos, mustra nos, Kada bia di nobo riba e tèmpel ku nos ta, ku nos mester ta, pa Abo por tuma Bo bibá den nos, pa Abo por keda presente den nos, pa Abo por ta huntu ku nos. Tata di Dibino Miserikòrdia, Abo tene miserikòrdia ku nos. Nos ta Yo gradisidu, Tata Selestial, Dios Bondat, Dios di Amor. Tata ku ta presente, omnisiente, Abo ku ta omnipotente, Bo tin poder pa kambia tur loke ku no ta bon, Tata. Ta p'esei nos a bini awe na e hinka, Señor. Ta p'esei nos ta bo presente den Bo, den Bo presensia, Señor. Ta p'esei Bo a lanta nos awe, Señor. Ta p'esei Bo a duna nos un oportunidat nobo, Tata. Ta p'esei nos ta aseptá esaki i nos ta gradesí Bo p'e, Señor. Nos ta alabá Bo, glorifiká Bo i alsá Bo. Nos ta presentá Bo nos mes, Señor, pasobra abo sa ken nos ta. A bo sa kico ta falta den nos copa, Tata. Nos ta pidi Bo completa nos copa, Tata. Laga cu nos por regocica. Laga cu nos por duna Bo gloria, alabansa y honra tur momento. Laga cu nos por bisa kico Abo ta, ken Abo ta y con Bo a influencia positivamente spiritualmente nos bida, con Bo a aporta na crecemento di cada un di nos. Tata, nos ta pidi Bo pa Abo. ku ta halsá, abo ku ta glorifiká, abo ku ta adorá, pa bo tuma bo outoridat i mustra nos den e outoridat ei kiko ta loke ku bo ke di kada un di nos, Tata di Tata di gloria, Tata di bèrdat, Dios berdadero, Dios ku ta enhendrá i no traha, abo ku tin e poder infinito, abo ku ta divino, abo ku ta grandi, abo ku ta e Dios berdadero. No tin niun otro Señor cu nos por alabá y glorificá y alza, y no tin niun otro cu nos por bin puntra nada ni pidi nada. Taseca bo nos mester ta, Tata. Taseca abo nos por papia cu bo, nos por habri nos curason cu bo, nos por dicidi cu nos ke cambia y pidi bo pa bo saca for di e tempel aki loke cu no ta di bo, Tata. Y abo cu autoridad ta limpia nos di tur e manchanan di pecá, Señor. Nos ta glorifikáBu, nos ta alsáBu, Tata. Nos ta imáBu danki, Tata. Nos ta glorifikáBu, nos ta alsáBu, nos ta imáBu danki pa e dianan ku Bo ta duna nos. Kada bia atrobe Bo ta duna nos un oportunidat, kada bia atrobe Bo ta duna nos un chèns di nobo, Señor. Awe nos ta skohe pa Bo, awe nos ta glorifikáBu, awe nos ta alsáBu, Señor. Awe nos ta ofreséBu nos tèmpel pa Bo kaba di komplet'é, pa Bo kombertié, Señor, pa Bo hasi nos hendenan renobá den spiritu i bèrdat. O grandi Bo ta, mahestoso Bo ta. Gloria na bo santu nomber aleluya Gloria na bo santu nomber aleluya O Dios di bondad Dios berdadero Tata cu ta mira nos Isaki nos tin mester Abo cu conoce nos Abo cu ta duna nos e oportunidad di bisa bo Aba Tata Ata aki nos cu ta bo yunan Ata aki nos cu ta bo criaturanan Nos cu ta sali for di bo man For di bo creacion Tata nos ke pidi bo Pa abo sana nos Pa bo limpia nos Pa bo haci nos digno di por grita Aba Tata Aba Tata. Abba, Tata, i nos ta hañá Bo den Tata, Liu i Spiritu Santu. Nos ta gusta di ta den Bo presensia, kompañá pa nos Mama Maria ku nunka lo bandoná nos i ku semper lo ta huntu ku nos. Nos ta pidi Bo, Señor, pa Abo sigui bendishoná nos, sigui pa nos por sigui glorifiká Bo, sigui duna nos bida pa nos por sigui glorifiká Bo, duna nos fortalesa pa nos por sigui plama e fortalesa aki bou di tur otro hende i laga ku Bo Spiritu ta keda bibu i presente den kada un di nos. O Dios, Nos ta gradisibu, nos ta glorifikábu i alsábu i bendishonábu. Nos ta gradisibu pa tur loke ku bo ta hasi den nos bida. Tata, danki pa e siman nobo aki. Danki, Señor, ku bo t'ei ku nos i ku bo ke kana e proseso di e siman aki tambe ku nos. Nos ta alabá bo, nos ta glorifiká bo i nos ta alsá bo. Tata, tur loke ku nos a pidi bo, tur loke ku nos a sklama na bo ku nos a pidi bo den e plegaria, E alabansa aki nos a pidiu pa onor i gloria di bo Yu Hesus i pa intersesion di Santu Padre Pio, intersesion di Mami Maria, pero mas ku tur kos pa intersesion di e mesun Kristu nos Señor, kende komo Dios ta bibi reina ku bo den unidat di Spiritu Santu, Dios den tur siglo di siglonan. Halsa i glorifiká bo mester ta semper, alabá i glorifiká bo mester ta semper, adorá i alabá bo mester ta semper. den Santísimo Sacramento di altar. Cu asina sea, na nomber di Tata, di Yu y Spiritu Santo. Amen.